Ndokwanisai mese zvakare ini ndinoitwa evangelist Dongwe from Last Reformation Zimbabwe tiri kuenderera mberi with our series edzidziso dzereligion versus relationship religion zvinhu zvinoitwa nevanhu vachifunga kuti zvinovasweredza padhuze namwari asi ukama namwari ndoyati kuti relationship naMwari naJesu. Saka chinoita kuti munhu awane umambo husingaperi hakusi kuita zvinhu zvakawanda zviri religious asi kuva noukama naKristu. Saka isusu tichataura pamusoro pereligion versus relationship. Takati zvakare religion tiri kuifananidza nemakava nokuti zvinhu vanhu vanenge vaita zvinhu with their individual intentions but sheep zvinhu zvinenge vanhu vanenge vachiita zvinhu nokuda kuti vane ukama nakristu nokuti jesu anoti ndini mufudzi wakanaka makwai angu anonzwa inzwi rangu saka makristu chaivo chaivo mashipi anotungamirirwa nemweya mutsvene anotungamirirwa najesu anoita zviri kudiwa najesu ndivo vanowana mumambo wokudenga husingaperi makwai kwete shiri saka nhasi ndati regai timbodzidza kuti kana tichiti taenda kuchechi regai ndipe topic ndichiti the topic is what is worship service kana kuti neshona kana tichiti taenda kuchechi taendepi taenda kundoitei saka kuchechi kunoendwa nevanhu vakawanda kunoendwa nemakava mawolves kugoendwa nemakwai tichienda kuchechi kunenge kune vanhu vane mamotives akawanda mamwe mamotives ndeekuda kufadza mwari asi vasina kukama naye Asi mamwe mamotives evanhu vanenge vari kuvanhu vanenge vari genuine vachidawo kundoshumira Mwari nemwoyo yavo unoda mweya nemuzvokwadi. Saka regai tinzwe isusu kuti according to people vari religious according to wolves kana vachienda kuchechi vari kufungei maintentions avo ndeiyei kuenda kuchechi vanokuona sokuti kundoitei Kana chiti according to wolves tiri kutaura wolves ikutaura neshoko ramwari tiri kutaura zvinhu zvandakaona zvichiitika nezvamunoziva imimi ndikakuimba kuti kuchechi chii muchatozvipindurawo asi mwari ane nyasha anogona kushandura mawolves kumaita mashipi Saka handina kukukondemai kuti nokuti muri maWolves asi ndingorikuradzidzai kuti muone kuti makamira papi mutendeuke nokuti tisu takatotumwa kutaura izvi. Mapastor enyu haachazvitauri anongoda mari dzenyu. Haana basa nokuti munotorarama muzvive here kana kuti madini anongoda mari dzenyu. asi isusu takatumwa kukuudzai chokwadi tikasakuudzai chokwadi ropa renyu rinozovhunzwa mumaoko edu asi tikakuudzai chokwadi mukasaita aiwa isusu tinenge tageza maoko tinenge tasakura tazunza mwari ngavatiitire zvakanaka regai tiende mberi tinzwe kuti imimi vanhu kana kuti religion kana kuti wolves munoti kudini vanhu vasiri vari kuvanhu vakwana vaenda kuchechi vanoti kudii Saka vanhu vazhinji vandinovhunza pamusoro pechechi kana uchitoenda kuchechi vanoti worship service ispecial day pane zuva rakatarwa kunzi iri ndorokuenda chete kunonamata mwari pane nguva dzakatarwa kuti idzi ndonguva dzokunamata namwari Zvakare vanhu vanotaura kuti to church is a special place. It is special. Nzvimbo, it is special. Kana taenda kuchurch, taenda ku a special place. Zvakare vanhu vanotaura kuti church kunoenda vanhu vari selected, vari special. Zvakare vanhu vanoenda kuchechi kunodzidziswa zvimwe zvinhu zviri special. Zvakare vanhu vanoenda kuchechi kuti vagowana support kana zvavaomerwa kuti haa no ngatingowanawo chechi yatinoenda kuti kana tigowana vanotiviga eh, ariko akadaro havazivi zvazvinoreva zvekuda kuchechi so vanenge vachida kuti vawane burial society Vagochemwa parufu. Vanhu vagopuwa chikafu parufu. Ndiwo zvandakavhunzawo ndikaudzwa nevamwe vachingotaurawo. Vamwe vaenda kuchechi kunotsvaga vakomana unopfimbwa ikoko nevakomana vechechi haa vakomana vechechi ndo vakapfava ndo vatinoda asi pamwe vanenge vambohura hura vakuda kudzikama vakutorwa kuenda kuchechi kuti vandowanikwa ikoko Vakomanawo variko futi vakomana vanodaro vanoti haa zvikuru vanotsvaga vana sister vakadii vakadzikama vanorova munamato ndo vatinoda saka vanhu vanoenda kuchechi vanenge vasina zvimwe zvavanenge vachifunga asi vanenge vachingocheuka cheuka vachitarisa kuti ndingada upi ndingada upi ndingada upi ndingada upi zvakare Kuchurch vamwe vanoenda kuti vandoonererwa, vandoonekwa kuti vane mari, vanoonekwa kuti vakachena, vanoonekwa kuti vakanaka. Beauty contest. Zvokutoti ivavo vanhu ivavo vanenge vasingatokwanisi, vasingadi kumikisa nevamwe vanhu vakapfeka zvakashata. Kuchurch vanhu vachidadira kuchurch ndoo vanhu vane religious havazivi purpose yokuinda kuchurch vanotoenda kunodadira vamwe ndo zvinorehwa napovo kuti pane nguva yekuti vanhu vanhu pavaidya eh, chirairo vanhu vanhu vachiva nechikafu chavo chakawanda varombo vodii saka pauro anoti kana muida kuguta gutirai mumba kwenyu yakuna kuya kuzoshamisira kuchechi Saka kana muda kuchena chenerai kumba kwenyu hakuna uya uzochenera kuchechi. Kana muda kupfimba pfimbirai kumba kwenyu hakuna uya uzopfimbira vanhu kuchechi. Kana muda kutsvaga mari tsvagirai kumabasa kuni kwese hakuna vanhu kutsvagira mari kuchechi. Ngatiende mberi tinzwe kuti vanhu vanoti kudii. Zvandiri kutaura izvi zvipfungwa dzevanhu asi pfungwa dzevanhu apa zvinotiratidza kuti zvakarashika. Zvakare vamwe vanouya kuchechi for entertainment. Variko vanogona kuridza magitare asi vasina Mwari vanongosova varipo pagitare vamwe vachiweshipa vamwe vachigoridza gitare kuti ukama naKristu wei wei hapana. Vachibva ipapo vachinonwa doro neunohura vamwe vanoita maasha vamwe vachiita zvakati hachisi chiKristu ichocho ireligion vamwe vanongovinga izvozvo vamwe vanotovinga kutotamba kutamba maclarks kuchechi madanzi Kutamba hakuna kushata asi pane vamwe vane maintentions ari wrong ekuti unotoona wega kuti nyika yapinda muchechi mwari vachitiitira zvakanaka ndopfungwa dzevanhu vamwe vanoenda kuchechi kuti vanzi vanhu vari right ha uyu ndewechechi uyu social acceptance vanhu vanoendera kuchechi izvozvo ha nechechi yake uyu ha vakanaka vanoita zvechechi But pfumba iyoyo akaziva kuti yaitwa iyoyo agowana kujuta vanhu zvake. Magowana kumirisa vana vavanhu vogutiza. Vagowana kuita zvese zvakawana nokujuta vanhu mabasa nokubira vanhu vachinzi ndevechechi. Ivo vasina kukama naKristu zvachose. Ivo vasingazivi zvavanenge vavinga kuchechi. Handiremberi zvakare. Ehe vamwe vanoenda kunotsvaga macustomer ezvinhu zvavo kuchechi. Ingoti mapedza kuye gare gare tine zvinhu zveduwo muzotionawo. Saka ndo pavanozongoona pamunhu ari active panotengeswa zvinhu haida kutengesa zvinhu. Asi ukama naKristu chaiwo chaiwo haana. Ngatitendeuke. Saka izvi ndizvo zvandataura izvi. Eh, Vamwe vanoti zvakare regai ndiende mberi. Vamwe vanoti vanoendawo chete kunoporofitwa, kundodongorerwa nekundoonekwa ndinoporofitwa ndione kuti zvinhu zvangu zvakadii. Saka vanenge vanongomirira kuporofitwa chete, vanongobatwa musoro. Asi kukamana Kristu havadi, asi vanongoda kungoporofitwa nekubatwa musoro. But kuporofitwa hakuendese kudenga ka, nekuti even maporofita acho aibata vanhu musoro anzi handikuzive, dzokerai uko. Asi chinoendesa kudenga chinoita kuti munhu ave mwana waMwari, ukama naKristu Jesu. Saka ukama naKristu Jesu hwakakosha. Regai tiendere zvakare. Vamwe vanoenda ikoko kutova vane empowerment nokuti mazuva ano kwane prosperity gospel. Prosperity gospel vanhu vanogore rese dha nematheme weye of riches ye of what what zviinda zvakadaro. Mari, mari, mari. Saka ma prosperity preachers anoparidza prosperity asi haachakwanisi kuparidza repentance and true relationship with Christ. Saka vanhu vanotonoba mari kumabasa uku vachiuya vachipleja mari kuchechi vachinyeba kuti mwari vandiropafadza idzo dziri dzokuba Kubudirira kwakanaka asi kana taenda kuchechi hatiende kunodzidziswa kubudirira. Tisu kuenda kunochaona kuti toenda kunodini kana takuverenga asi hatiende kunodzidziswa kuita mari nokuti kana prosperity preacher kana akuinganga kana akungodzidzisa vanhu kuti how to make money achingokota zvemavhesi zvekunyeba nechiita coting out of context Achida kuudza vanhu kuti ndokuti uite mari, ndokuti ufume, ukafuma panyika panapa ndozinova kuti unodiwa naMwari, kana usina mari haudiwe naMwari. That's fallacy. That's heresy. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Prosperity preacher anoparidza zvinhu asingatendeutsi vanhu, asingatsiuri vanhu vanoita zvakaipa. In'anga. Do ari kungonzi aya makava ari muma akapfeka makushe ehwai. Do zvakaita nyika yanhasi. Kana uri ko kwakuti mune muchidzidziswa izvozvo chete asi muchistragula nezvivi naiyewo pasta wacho achistragula nezvivi asi achingokuudzai kuti muchaita mari muchaita mari muchaita mari. That's false prophets for you Mwari akuitirei zvakanaka regai tienderere mberi eh, ngatichiona zvakare kuti chokwadi chii zvandanga ndichitaura zvanzi izvi zvinofungwa nevanhu nemamotives evanhu vachiinda kuchechi ndovandataura kana pane yandasiya muno vamwe munovaziva asi mwari ngavatibatsire ngatitaure pamusoro pechokwadi kuti vamwari kana vachiti unganai munenge muchiunganirei tikaverenga kuna hebrews 10 to 12 inotiudza kuti tiri kuungana kuti tikurudzirane nekuti zuva rakristu jesu raswedera hebrew 10 vs 25 tisingakangani kuungana nokuchikurudzirana nekuti zuva rakristu roswedera Kana taenda kuchechi taenda kuzonamata nokurumbidza Mwari nokufellowshipa semaKristu, kuonana semhuri iri muna Mwari, tichikurudzirana, tichiitawo chirayiro Chirairo hachiitwe pamwe pagore, hachiitwe kana maenda kuNational Conference. Chirairo chinoitwa nguva dzose. Kutoshaiwa mari kwevanhu nekushaikwa maresources evanhu. Dai zvaitobvira pese pamaisangana maigura chingwa muchimedura muchimwa wine kwete doro but zvibereko zvemuzambiringa. Muchirangarira zvamakaitirwa naKristu Jesu pamuchinjikwa, ndo zvinounganirwa nevanhu kuchechi. Saka Mwari anonamata mweya nemuzvokwadi. Tikaverenga John 4 vhesi 23 inobva kuti Mwari anonamatwa mweya nemuzvokwadi. Zveizvo kuti special day izvo. Ukaona munhu achimirira mugovera kuti azonamata mugovera agochengeta Saturday sesabata rokuzonamata Monday unenge uchitii uchihura here kana kuti uchidii wozochengeta sabata chete isu makristu zuva rese izuva riri special pakunamata every time kunyange uri kubasa kunyange uri kupi ukangoenda pakona kune mumwoyo mako unenge uchitaura nakristu uchinamata Takaikona kuzomirira kuya kuchechi nesvondo kana kuzomirira kuti kana ndazomwa chirairo ndopandicharegererwa monday to friday saturday uchitadza sunday wouya womwa chirairo kuti ndaregerwa monday uchidaro futi thats heresi Hachisi chikristu i religion. Religion ndeya satan. Handei mberi. Isusu vacho we must living, must be living sacrifice to God. Tikaverenga va Romans 12 verse 1. Isusu upenyu hwedu unofanira kutiratidza. Kuchurch tinenge tichida kuti tikaungana toona vanhu vari in need. Tipanane hama dzinotambura. Ah, kune shirikadzi kune nherera nevamwe vakawanda vanotambura vanti inid saka tasangana ndo patinoona need tobatsirana haikona kuti kana tasangana todadirana tawe havana mari ndine mari vanhu votopuwa zvigaro nokuda kwekuti ane mari asi ane mazvimorals hachisi chikristu ireligion ndeyasatani chikristu Mwari ndiye anosarudza vanhu ende ukaona Mwari achisarudza vanhu anoziva mioyo yevanhu haikona kuti isusu tinoona munhu anyaya yekubheja bheja bheja motomupa chigaro hazvisiri izvo izvozvo anenge atibatsira tiite zvakanaka kana taakupa hatimanikidzane new testament Munhu akadzidziswa rudo rwaMwari chairo chairo anopa asina kumanikidzwa, asina kudzvutwa nemavhesi okunyepa. Munhu anopa zveshuwa. Munhu asangana nerudo rwaMwari anotonzwa tsitsi akaona munhu anotambura anopa. Munhu asangana nerudo rwaMwari akaona mufundisi wake anoita take off the mufundisi wake. Haikona vamwe vanongouya kuchurch vanouya vachinyemedzera kupledger pledger vapuwa vapuwa ava zvigaro zviya zviya vakushiba vapa zvigaro zviya ah chisi chikristu ichocho chikristu kuva noukama namwari zvinhu zvese zvinoitwa nokutenda kwete kubira vanhu kwete kunyebera vanhu ndokuti take advantage of your post mwari vatiite zvakanaka prosperity harisi gospel zviziviso saka zviziviso zvekuti kuti vanhu vanoita sei mari hazvifaniri kudzidziswa vanhu muchechi zokungati munhu ungatouya kunzi uya kuna mwari uite mari kana munhu akauya kuna mwari achida mari asina kuudzwa kunzi siya zvakaipa anozoita disappointed Anoenda pagehena munhu iyeye because haana kusiya zvakaipa. Saka inini ndatumwa, isusu takatumwa naMwari kuti tikuudzei chokwadi pamusoro peumambo hwekudenga. Mari itai asi itai nenzira dzakanaka, Mwari vanozvifarira. Kana mawana mari dzenyu musadadira vamwe. Musashanyira vamwe nemari dzenyu asi batsirai vamwe vanoda vari in need. Save muna Acts. Muna Peter vanhu vaitengesa minda yavo nechii nechii nechii haikona kuda kushamisira nekuti kwanzi ndine mari kana achiita zvechechi kuita zveumambo hwekudenga kwete hwepano pasi ndosaka ndichiti mamwe acho macults why because they advance things on earth more than the kingdom of god so chakakosha chiri important tikaverenga pana matthew 6 pa 33 tinonzi tsvagai kururama kwake noumambo hwake, zvimwe zvese zvokupfeka nezvokudya zvichazotevera. Asi variko nhasi vari kungoparidza kuti tsvagai chikafu, umambo tichazozviona masvika. That's false prophecy, ma false prophets. Deception. Mwari atiitire zvakanaka. Tinoungana kuti tipuwe simba naMweya Mutsvene tikurudzirwe naMweya Mutsvene kurarama pachiKristu nokudzidzisana paShoko raMwari nokukura muShoko raMwari. Ndizvo zvandanga ndakaunganidza zuva ranhasi. Mwari vatiitire zvakanaka. Iwe mutereri, hama yangu, Mwari anokuda chaizvo, neniwo ndinokuda, ndosaka ndichikudza chokwadi. Chokwadi hachiputsi ukama. Asi muna vaGaratiya 4 pa 16 Pauro anoti audza vanhu chokwadi, ndofunga akaona kuti vanhu ava vanogona kunditsamwira, ndobva avati, Ndagova muvengi wenyu here nekuti ndakutaurirai chokwadi? Am I become your enemy because I told you the truth? No! Akubaira zanhi ndewako. Ari kuudza kuti uri kutsva, ari kuda kuti usatsva. Asi anokurega arikuda kutokunyudza ini tirikuudzai kuti muri kutsva siyanai nereligion asi ivai neukama nakristu zivai kristu jesu ndiye muridzi wedenga iyeye ndiye nzira inoenda kuna baba mwari vakuitirei zvakanaka hama dzangu inini ndapedza pachikamu chino tozotarisana pachikamu chinotevera mwari vakuitirei zvakanaka